Ato amin'ny tokantrano ny Ravalojana no fitondrana ianao ao anatin'ity fanadihadiana ity ety faritra Ambohidratrimo.

Tokony izay an! Fa tokony fantatra hoe hafiriana teo manko ny hidiranao tao anatin'izay sehatra izay. Nanomboka nidirana tao anatin'ny sehatra professionnel izany dia nanomboka taona 2016 mandraka izao izany fa ny taloha mbola tamin'ny amateur efa nanomboka classe de quatrième tany izany an dia efa niangaly an'ity asa tanana ity asa tanana ity izany. Inona no tonga anao hoe hiditra ao anatin'ilay sahona? Loko a, dia tiako anontaniana hoe misy fianarana manokana ve sa hoe avy amin'ny ray aman-dreny efa mpanao hosodoko dia mandimby azy ianao amin'izao? Na tonga atsofoka ao anatin'ny tontolon'ity sary hosodoko ity izany dia ilay izy izany tany am-pianarana efa nisy nitompitompina bandibandy tia manao sary e, dia teo anatin'izay no nahitany ilay filiana izany ataoko hoe izay no ilazako azy. dia nanomboka nitohy nitohy teny foana ny kotrana dia indray andro niakatra taty Antananarivo mandeha eny Analakely eny dia mahita ny zalahy ireo namana izay miangaly azy itony dia lasa ny saina hoe hay ve kay raha tohizany itony zavatra atao itony mba hahavita zavatra ohatr'izao. Dia nanomboka teo izany dia niezaka amin'izay an, nampiana-tena aloha izany, atao hoe ny quatre vingt dix pour cent izany nampiana-tena izany fa ny dix pour cent no mifanerasera amin'ireo namana dia misy ihany koa ny association taty aoriana dia ao no mifampizara traikefa izany izay dia mivelatra dia ny fianarana manokana izany tsisy e, atao izay fa ny fahaizana miresaka sy mifandray amin'ireo namana no tena. nanampy akoho. Dia eto vao nanomboka ianao dia nanao ny fahitanao azy, tonga avy eo dia mba hoe mety ilay zavatra na kosa hoe nahoana? Ah, ohatry ny zavatra rehetra e, ny zavatra voalohany izany misy foana ny somary indry kely ozy ny mpandrafitra, misy ny tsy fetezana fa tsy nahakivy ilay izy fa niezaka foana hoe vitan'ny hafa ve tsy ho vita dia nisy fiaretana tao anatin'izany ary nisy fotoana lany an! Betsaka ny zavatra niaretana dia tonga amin'izao ihany moa farany dia isaorana an'Andriamanitra izay. Tamin'ny vao niatomboka ve, inona ny zavatra hitanao hoe sarotra be tao anatin'ilay izy ohatra? Tamin'ny vao niatomboka fangalana an'ity, raha resaka portrait izany no resahantsika, dia fangalana an'ireto eto amin'ny maso ito a, ilay partie misy orona iny, iny dia maka an'ireto ato amin'ny sorony ireto izany amin'ny vatana. Dia iny tena manahirana, ary rehefa io partie io tsy mivoaka dia mivadika hafa mihintsy io olona io, dia eo izany ny sarotrarotra kokoa eo amin'azy. Izany hoe ny olona rehetra ve izany afaka mety hoe miangaly an'izao hosodoko izao sa hoe samy manana ny. Ataontsika hoe ohatry ny talenta rehetra ihany, misy izy an. Mety hoe tsy talentany ilay izy fa noho ny fahitany olona anankiray no nahatonga an'ilay izy ho tiany dia lasa nikotrana izy dia possible ho hainy ilay izy. Izany hoe raha ho anahy manokana izany izao an, azo ataoko hoe noho ny fahitako olona anankiray an no nahatonga anah nitsofoka tao anatiny dia izaho izany mbola tsy nahafantatra mihintsy hoe talentako ilay izy fa noho ny misy kotrana izany ao anatiny ahafahanao tonga amin'ilay tanjona ohatr'izao. de misy izy a efa talentanao de ampiana fianarana de vao may mora kokoa aminao ny mitsofoka ao anatin'ny sehatra fa misy izy a zany hoe le misy fitiavana aloha zany e zay ny base ny tianao le zavatra de manana faharetana ianao a de mora kokoa aminao ny mitsofoka ao anatin'ny tontolony tsy voatery sary ihany a fa rehefa resaka talenta zany de zay daholo no base ny zany

Izany hoe za zany misy teknika karazany telo zany ampiasaiko, misy ny ato izy pierre noir a, mampiasa pierre noir aho ato zany, crayon le izy, de ato aho mampiasa resaka acrylique zany, de loko ndray izy io de amin'ny papier. fa mbola tsy nanao toile aloha za fa sur papier no nanaovako azy dia mampiasa huile ihany koa ako fa efa tsy ato tsony le huile nataoko fa efa lasan'le olona le izy dia acrylique ambony ity sisa no ato dia manao anareo fahitanao anatin'io satria rehefa tafiditra ao anatin'le fianarana hosodoko Manao ny fahitanao azy a. Dia manao anay ihany koa ny fandraisan'ny olona ny asa tananao. Fahitako azy a, dia tsara foana aloha izy amin'ako. Ary isaka mijery ny zavatra ataoko aloha dia miteraka hafaliana ho ahy ilay izy. Ary teo aho no nanomboka nahatonga anay ihany koa hoe ary ahoana izany raha mba miezaka mizara izay fahaizako izay ho an'olona aho. Izany hoe mba tiako hisy asa tananao, asa tanako a, any amin'ny mpanjifa izany. Dia mba ahoana koa nefa ny fandraisan'izy ireo eo am-panolorana azy ahako? Dia hatramin'izay izany isaorako an'Andriamanitra fa afa-po ny mpanjifa, faly izy an! Dia izay ilay tanjoko hoe hitondra hafaliana ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny olona tsirairay ny asa tanako. Dia io no mampifikitra anà hoe tsara kokoa izany ny zavatra ataoko an! Raha hitondra hafaliana ho an'ny olona ary hitondra hafaliana ho anà no ahafahako sady miala voly an!

dia ireo zany zao zao misy ny asa tanako any zany mandeha dia tany ivelany aloha mbola tsisy fa atsy ho atsy inoako fa efa hisy satria za efa ao anatina fikambanana art plasticien eto Madagasikara dia ao zay afaka mivelatra tsara dia inoako fa hisy atsy ho atsy zany any ivelany. Mahakasika an'izay ihany, manao ahoana ny akora ampiasaina, tsisy olana ve? Valiako eo amin'ilay resaka akora, io izao no tena ifampitadiavana mihitsy eto amintsika eto, izany tena mampahory anay mpanao sary eto an-toerana, eto an-toerana dia eo amin'ny resaka fitaovana izay mihitsy no mila jerevana kely izany an, fa tokony hahavita zavatra tsara izany ny Malagasy e, fa ny akora ataontsika hoe misakana ihany satria hiditra professionnel eran'ny any izany ianao an, mila mba fitaovana matihanina ihany koa izany e. Eto matetika ndray hoe miainga amin'ny création nao za sa hoe misy olona tonga de manao commande de manao ahoana ndray ny ifandraisana amin'izay? Misy a, amin'ny ankapobeny aloha zany a manome sary ilay olona. na hoe izy mivantana mihitsy no atao sary dia misy a miteny le olona zao hoe mba anaovy sary ohatran'izao aho zany hoe manome texte zany izy dia za no miezaka mamoaka an'izay a an-tsary dia misy indray a io sary io no manome sary izy fa misy inspiration misy zavatra kely création avy aty aminah zany mba hahatonga an'le sary ho tsaratsara kokoa Izany hoe afaka hatsaraina ianao izany ao anatiny an, izay moa no tombontsoa amin'ilay asa tanana an, afaka manatsara ianao raha misy zavatra tsy tianao amin'ny tenanao, afaka modifier-tsika izay an, dia izay no tombony tsara amin'ilay sary koa izany izy, tsara azy. Matetika aza ihany sur mety hoe hafiriana eo ianao manao sary iray dia fa misy ve mety hoe olana kely ohatra hoe nisy nanao commande ohatra dia mety tsy tafavoaka anao. Otratran'izay. Ho anah zany aloha misy fotoana aloha zany e, misy hoe nanao sary aho dia tena tsy mivoaka mihintsy ilay izy fa mbola zah ihany no mahita an'iny fa tsy hitan'ilay tompony fa averiko ilay sary, tsy mampaninona ahy, zah zany tsy manome an'iny sary iny mihintsy raha tsy afa-po ahako, raha tsy hitako hoe tena mitovy amin'ilay zavatra ataoko, amin'ilay modèle ilay izy, tsy omeko tsy ampahitako an'azy iny. de ho anah irery zany ny fahita hoe mety ity na tsy mety an, de za mahita hoe hoe averiko ity zavatra ity, de mijanona ho ahy irery zany zay tsy fetezany zay fa le zavatra mety no omeko an'le olona de faly izy avy eo. Tamin'ny hanaovan'ny Tompo kominio voalohany, inona no mety hoe nataonao voalohany ohatra? Manahoana ny tsy miverimberina be da be ve vao nahavita ray? Tsy leo izany mihitsy fa misy sary santionany moa nataoko tamin'izany fotoana izany eo an, jerevantsika rehefa avy eo fa hitanao tsara ny hoe ohatrohatran'ny niandohako tamin'ny nanao sary an. Araka ny teneniko teo hoe betsaka. Raha hiditra couleur antsika zany zao ohatra dia eo amin'ny resaka composition ana couleur mila fahaizana zany mba ahafahan'le sary a hivoaka hivaingana tsara sy manintona an'le maso dia mila fahaizanao mandanjalanja zany ny fahaizanao amin'izay mametraka izay couleur izay eo amin'io tableau io dia raha ato amin'ny resaka sary noir et blanc indray izy a ny fifehezanao an'ilay volume na eo amin'le dégradation zany Mila enao ny mamoaka an'izay an, mba tonga an'ilay sary an, ho hitanao hoe misy mivoitra ilay izy zany, dia io zany mila fehezina sy mila anona tsara fa zay no base koa zany. Henaitre e, mbola ho jerentsika eo moa ny asa tanan'i Nirina Ravalojaona ao anatin'izay hosodoko izay fa andehantsika hiditra ao anatin'ny etapy manaraka dia ny mahakasika ireo hoe inona ny fitaovana sy ny pitsopitsony kely ilaina. Raha vita sary toy izao ary manao any ihany koa ny asa tanany tao anatin'izay telo taona izay telo taona izay a dia izay dia tsika izany. Ah, misy couleur primaire izany izao a. Hitanao angamba ity hoe manga, acrylique aloha izany ireto e. Ity natao hoe acrylique izy ity a. Marika acrylique a. Dia couleur primaire telo, misy ny manga dia misy ny mavo a, misy ny mena dia misy ny fotsy a. Reo zany no ampiasaintsika. Dia manao composition zany tsika. Zany hoe araraka kely eto zany an. Dia izy. Dia izy ity zany mora maina, ity loko ity. Mora maina izy ity rehefa tsofin'ny rivotra, tsy ohatran'ny aloilina. Ny aloilina zany tena elaela vao vao maina. Fa izy ity indray tena vetivety dia maina. dia ararakitsika kely ohatr'izao zany le izy dia ny couleur fotsy a ataonao eo ampovoan'ireo loko ireo zany ny fotsy satria ny fotsy tena miasa be zany ao anatin'izy ity couleur fotsy dia anao ny fifangaroantsika izany hoe raha ny manga sy ny mainty zany zao a Raha ny manga sy ny maitso a, no manga sy ny mavo no atambatsika dia man- mahazo maitso izao tsika. Hitanao ity maitso ity izany izao. Dia eo fotsiny hoe inona no tianao hibahana kokoa. Raha tianao hibahana ny somary manga dia manga ataonao ambonimbony kokoa ny doziny. Raha tianao ny mavo indray a, somary manopy maitso tanora kely izy dia ny mavo indray izany no ataonao mibahana kokoa ao anatiny. Dia alefantsika ohatr'izao izany izy manafangaro azy ianao. Azontsika iny izany. Dia lasa miova na fafako fotsiny ity fafako ity an'ny ity izany afaka mampiasa mampiasa rano kely ianao a misy boaty dia lemana kely ao dia fafana ilay izy Dia lasa indray aho hampiady an'ireto mavo sy mena. Lasa manome inona indray izany izao ireto mavo sy mena ireto? Lasa manome orange izy. Betsaka izany ny couleur azonao, presque azonao amin'ireto couleur telo. Reto daholo ny couleur rehetra. Fa tsy voatery hoe manana couleur rehetra ianao vao afaka manao ny mandoko fa reo afaka azahoanao couleur tena betsaka ireo couleur telo ireo. Mila fahaizana. Mila mila an'izay fahaizana izay mila teknika izany ilay izy hoe ahoana ny ataonao. Dia mila tesitesitenao hoe raha ity sy ity no ataoko dia mety manome inona ity, dia raha ity sy ity inona no ataoko dia manome inona ity. Io zao tsika mahazo an'io. Mahazo marron zao tsika zany zao a, raha ohatra ka ny mena no ataonao a, ambony kokoa ny doziny, fa raha ny mavo a de mahazo an'izay orange zay raha ampitovitsika ny hanina, aha, mahazo an'io zany zao tsika. Apetrakitsika kely ndray a, de efa afatsika ity pinceau ny pinceau a. dia lasa indray zany zao tsika ny mena sy ny ah, manga manomea volomparasy io dia azontsika io loco zany zao satsika rehetra any an-tokantrano any angamba zao hoe namoaka an'ireo le couleur a ah. Kolera efatra ihany zany no miady. Ia, efatra. Ny mainty zany afaka tsy ampiasaintsika ny mainty fa efa misy masolon'ny mainty ao. Nahazo an'iny tsika. Dia raha ohatra ianao zany zao a, ka haka ny couleur somary mazava kokoa amin'ireto.

Haka an'le vazaha hoy isika. Dia alefantsika ao izy. Mandra-pahazonao le loko tadiavinao zany dia eto ianao no mikaroka an'izay eto. Ataonao composition eto daholo zany le couleur, afangaronao eto daholo izy aloha. hoe inona avy ny couleur mety ho azontsika dia rehefa hanao sary amin'izay ianao a dia tsy sahirana mijery an'le modèle hoe inona ny couleur mety tokony ampiasaiko eto inona no tokony hananiko eto dia tonga dia efa ataonao vonona eto daholo izany izy ity sary hitantsika ity izany izao sarina tanàna any ambanivohitra manjakandriana any izy ity ambohidrakitra no anarany any amin'ny tanàna misy ny vadiko izany dia nahafinaritra ahy ilay izy dia nalaiko nataoko sary Dia tsika zany zao a, raha mandinika zao tsika dia aty amin'ny premier plan aty zany zao a, hitanao hoe somary mazavazava dia miha-matroka le izy, dia zay zany mila ho antsika mpanao sary any an-trano any a, ho anle vao mpianatra zany dia tsy tsara loatra ny mametraka couleur. Mazava be loatra ity fa rehefa raha mijery zao tsika le fara vodilanitra iny a na le lavidavitra de miha le maintso hitatsika reny a somary miha manga reny zao somary miha manga de hitatsika amizao zany le izy tohizatsika reto sarina olona hitatsika eto reto zao a.

Dia raha haka ilay matroka amin'ny fihany iny izao tsika mba hampivaingana azy an, dia ampiantsika an'ilay marron somary foncé kokoa izy, any amin'ilay faritra somary maizimaizina. Hey, mbana tsy voaloko izany io lakeliny e, lokony e. Tsy tia zany tena mila faharetana le any ity fa tena tsy vita vetivety ity a. Mila faharetana le

Ity sary manaraka hoentina aminao ity indray izany izao dia sarinay ao an-trano izy ity. Izany hoe ireto ambany ireto izao ny dada sy mamako a, dia ireo ambony ireo zahako sy ny anabaviko anankiroa. Dia ireo sary ireo izany sary nalaina tsirairay no napetaka teo. Dia ilay fond ao aoriana karazana resaka misy aingam-panahy kely ao anatiny satria misy antony aho matoa nametraka ny, misy rano aty ambany a. dia misy zavamaniry, misy hazo. Izany hoe ilay rano izany no mahatonga anà nametraka an'ireto ray aman-dreniko ireto aho, ireo ilay loharano nipoirana. Dia misy endrika baobaba ihany koa hitanao izao ary amin'ny sisiny à droite-ntsika ary an, izany hoe ireo izany ilay ray aman-dreny nampifamatotra ka niteraka anay Retsy zanaka ao ambony a, dia ohatrohatr'izay izany ny resaka aingam-panahy niasa tao anatin'ity tableau iray ity. Ya. Ity sary iray hoentiko aminareo ity indray izany izao dia sarinay mivady izy ity. Izany hoe izy ity izany izao nijery ny album-ny ahy izany dia misy fotoana mitsiky aho dia izy tsy mitsiky. Dia izy indray mitsiky dia za tsy mitsiky, dia ozy ahoana mba hanambarako an'ireto sary ireto, dia nalaiko izany ilay sariko anakiray mitsiky aho, dia naka an'ilay sary anakiray mitsiky ahako, dia natambatro anakiray ireto, dia tao anatin'izay izany ny loko nilalaoviko tao anatiny an, raha mahita izao isika dia misy loko mafana izany ato amin'ireto tarehiny ireto. de ao zany ny couleur mena, ao ny mavo, ao ny orange, de reo no natambatra namoaka an'izay tarehiny izay, de ny fond ato moa zany resaka aingam-panahy fotsiny hoe mba ohatrohatry ny ahoana no mba mba fond atao eto amin'ity. Dia nampiasa ny couleur manga taho aho, ao ny maitso a, nisy ihany koa ny couleur izay mitovitovy amin'ny tarehiny aty aloha izany, dia ohatr'izay izany no nanaovako azy ity izany sy ny aingam-panahy nahavitako an'ity sary ity. Mbola tsy vita tanteraka izy izany fa eo am-panamboarana ny famaranana azy aho io izany e. Ity sary manaraka ity indray izany an, Dia izy ity izany sary tamina boky izany izy ity. Ny dia lasa aho izany ny eritreritro hoe maninona raha tao lohako mba natao hoe za moa rahateo efa mpitendry valiha izany? Dia nalaiko izany ny lohako an, dia natsofoko teo amin'ilay sary an, dia soloiko ny lohako izany ilay lohany teto amin'ity, dia izay no nahatonga an'ity sary ity izany. Dia anisan'ny sary iray mahafinaritra ahy izy ity. Pernoir no nanaovana azy an, dia crayon blanc izany.

Ny faharetan'ny fotoana anaovako sary, faharetan'ny fotoana anaovako sary zany de arakaraky le sary aloha, vetivety ao anatina trois heures, quatre heures aho mahavita sary a, anakiray raha ataontsika hoe refy à quatre le izy, ty zao ohatra zay zany noir et blanc zay a, raha ohatra izy ndray a miditra amin'ny à trois, ato ndray tsika ato noir et blanc ihany le izy a, à trois de fois deux zay. ora zay zany de raha miditra couleur zany ka hoe akata ato de manatombo kokoa zany couleur e zany hoe mety ho ray andro aho manao couleur satria mantsy henjakenjana ny resaka composition anatiny an de mila fotoana maharitraritra kely aho zany manao anazy raha resaka miditra couleur tsika ianao ve efa misy mana commande vao manao sary sa hoe Mandeha eny an-tontolo rehetra rehetra eny dia mahita zavatra dia efa mandeha ny aingam-panahy hoe amin'ny fotoana ahoana izany no tena mahatonga anao hoe hamorona zavatra iray. Fotoana anaovako sary amin'ny ankapobeny aloha izany an, rehefa hoe misy fotoana rehefa tsy miasa izany an, ankoatra an'ity sary ity dia manao foana ato an-trano e, izany hoe misy izao sary tiako tiako hitako any anaty facebook any ohatra Nahitako amin'ny tontolo manodidina eny sarina olona ohatra dia alaiko alaiko iny alaiko sary iny dia rehefa tonga aty an-trano aho dia avoakako izay na misy hoe ohatran'ity sarina sarin'ny zanako moa izany izao ity e dia ity izy ity izao an nahafinaritra ahy ilay izy dia ireto sary ireto izao misy sarina vorona izy dia nampiako an'izay création-ko kely izay dia ohatran'ny hoe mifandraika amin'ny expression-ny izany ilay zavatra any ilay zavatra miseho amin'izay fotoana izay. Dia misy fotoana ihany koa aho zany matory amin'ny alina dia mieritreritra sary, ohatra hoe misy kaomandy ataoko ao dia tsy vita, na misy zavatra tsy mety tsy azoazoko kely dia mifoha aho amin'ny alina, dia raha tsy vitako mba arak'ilay eritreretiko iny an, tsy mandry ny saiko dia zay vao matory. Ohatrohatr'izay zany no manentanentana na hoe rehefa inona no tokony hanao sary a, rehefa inona no tokony tsy hanao a, dia arak'izay zany ilay izy. Raha ohatra indray hoe misy olona mety misy sary tiany havaozina, misy sary tableau be noir et blanc ireny ohatra, dia mety ve hoe atao couleur na arakaraka izay itiavany azy? Ya, raha ohatra hoe manana sary noir et blanc ianao any an-trano any, sarin'i dadabe ohatra, sarin'i bebe, De azo atao ny manao azy en couleur zany fa henjakenjana izy aloha fa mila fantatra fotsiny hoe ohatrohatriny ahoana ny couleur an'ilay olona atao sary zany hoe misy manome sary zany ianao noir et blanc de mitondra hoe ohatrohatry na ohatra ny couleur-ny de za no miezaka mamoaka an'izay a mba hahatonga anazy ohatran'ny mivoaka couleur amin'izy iny zany de raha manana sary noir et blanc ihany koa ianao Ka somary ohatra hoe mety ohatra hoe sary tapaka afaka alebiazina zany sary taloha le am karapanondro ireny azo atao zany refa ohatra hoe mbola hita tsara fotsiny zany a le faritra le soritra am maso a orona vava ny tarehany iny a sy ny sofiny a de azo atao tsara na le mila atao hita zany ny mila atao hita zany zay le manao karapanondro ihany zany ohatra ny iny mila atao hita zany le le faritry afahana mafantatra hoe iany ity zavatra iany ity olona ity na iany ity fa raha reo no tsy hita de somary sahirana iany no maminavina hoe ohatry zao ny endriny ohatry zay zany ny izy azony efa tamy de manao ahoana kosa ny mety hoe hividy ny saha zay raha ohatry ka ah, raha ho prix ako manokana zany an ny prix ako farany ambany angamba no teneniko de zao raha ohatry ny ity zao izy an ity zany zao no resaky ambany indrindra a quatre ity an de à partir de deux cent mille zany FMG no prix-ako zany de arakaraky ny habean'ny taratasy sy hoe couleur sa noir et blanc miankina amin'izay zany hoe ny prix-ny sy ny halafiny na hamorony Eny ary raha mampanantanita anao a, inona no mety hoe mba fanirianao hijanona amin'izao ihany ve i Nelina Ravalojaona sa hoe mba misy zavatra tiana hoe hatongavana ihany koa ankoatra ny fanaovanao hosodoko? Misy ihany izany ankoatra ny fanaovana hosodoko izany dia misy ny fialamboly ataoko hoe fialamboly hafa. Misy ihany koa izany resaka any amin'ny tale- rehefa resaka talenta izany aloha dia anisan'ny mahasarika sy mahafinaritra ahy e. Fa ity sary ity no tena ifotorako kokoa satria ato no asako a. sady fialamboly koa tsy teny hoe mahavelona le izy raha eto amintsika satria eto amintsika le izy a mbola tsy tena fantatry ny olona ny tena lanjan'le sary zany ny tena marina de sarotsarotra ny hiteny hoe mahavelona fa mila vadin'asa ihany izy zany e mila vadin'asa izy de hanohizako an'le fanontanianao teo hoe hoe hiditra amina metsehatra talenta hafa ah, teneniko teo hoe fa mitendry valiha ihany koa aho zany ah. dia eo ny fialam-boliko anankiray ah. mahafinaritra ahy rehefa tsy manao sary aho zany dia any amin'ny fitendrena valiha ah, na manao baolina dia any zany ny zavatra mahafinaritra anahy mikabary koa moa zany tsy adino iny fa mianatra Talenta kabary ihany mihitsy. koa zany Inona inona no mba mety hoe fanirinao ary e? Faniriako faniriako izany mba ho tonga matihanina amin'ny sehatry ny tontolon'ity sary ity an, ary mba ho fantatry ny olona ary ho tian'ny olona ny zavatra ataoko dia miezaka foana izany mangataka amin'ilay nanome an azy satria izy no tena henjana, izy no mpamorona dia aminazy aho no tsy mitsahatra mangataka mba hahafahako mahita zava-baovao an. Tsy mahita ilay tena mampiavaka ahy ao anatin'ny tontolo ity mba mba tsy itovizako amin'ireo namana hafa mba ahafahana mahafantatra hoe vao mahavita sady io sarin'i Rinah io dia efa mba mahafinaritra ahy izay an! mba ohatran'ireo ray aman-dreny kalaza efa fantatra amin'ny sehatra ny tontolon'ny saha izany dia faniriako izany izay. Marina mety hoe mba hafatra omena ao amin'ny mpanao hosodoko na mpanao talenta malagasy mitondra anao ohatra. Hafatra ho anareo namana ao anatin'ny tontolon'ity zavakanto ity izany an. Dia hita efa natao hita, n'inon'inona moa izany mafy ao anatin'ity an. Io efa mafy ao anatin'ilay fanaovana sary fa mbola mafy ihany koa ny mihaino ny vavan'ny spekta. eo am-panaovana azy ianao raha ohatra hoe misy ny olana satria amin'ny vola no miala ny azy ary rehefa tsy mahafa-po azy ny zavatra ataonao dia mahazo vava ihany ianao fa ny teniko hoe rehefa tiantsika foana ilay zavatra manana an'ilay faharetantsika mikotrana mahita vokatra tsara de courage foana tsika zany e ao anatin'ny tontolony ary miezaka manome le kanto avy aty amintsika ho an'ny mpanjifa ho an'ny mpankafy rehetra ny tontolon'ny sary na eto an-toerana zany na any ivelany de courage foana tsika fa vitantsika io Ena re, amin'ny fotoana manaraka zavatra hafa indray no entina aminao ao anatin'ity fandaharana ity. Ary efa nambaranay teo ny fiandohana. Dia mivelatra amin'ny lafiny maro be ny fandaharantsika, eo ny asa tanana, ny kolontsaina, fampahafantarana tanàna ihany koa dia ho arahantsika ao anatin'ity fandaharana ity. Araka izany dia hisy foana ny vahiny ho entinay ao anatin'izay fandaharana izay fa ho anao izay mba maniry handray anjara na hiditra amin'ny Trano Batana ao anatin'ity fandaharana ity dia omena anao ambany ao ny laharan-tavy visa afahantsika mifandray aminay ato amin'ny Amitié TV sy ny ekipany Ndao Fantarina.